Meyɔ klabi koto be ɖɔ mega kple to ɖe so ŋu ma gru me so so ne ɖe gbe mi fla na blu ya blu wɔ to ya to so no dzi ebe nɔ dzi egble ŋu anyi meyɔ ye meyɔ kataku gan ebe bli me dze avi agbletɔ ŋku me o na fa tra ɖe agbletɔ ma tso dzidzɔ kpɔkpɔ egblɔ be yewo bli ya va alao hã agbletɔ nɔ aƒe me ne blia na dze vi ŋu fɔ ki ne va gbla nɔ va kpɔ o mawu ga so kpoli sa awue ƒo ŋuwo kata ta dziƒovi tɔ ge ʋlia aɖaŋu wɔ tɔ be ŋli asi ŋli afɔ. Nyemenyɔ wò ɖe vɔ̃ dzi o. Ewòe nɔ ŋume ŋonyo na. Ave nɔ tutu ɖo zã ƒea me tɔ gaɖo edzi mía ɖuɖu ge le ƒea me. Oo Mawu gã, va dze gɔme kpli mí, nàyi dzi kpli mí, nàwu nu kpli mí le ŋutiafa blibo me. Ne míeɖu azã ya fia le kɔ, tsidzadza natsɔ afɔ nyuie le ave nɔ anyigba dzi, agblemenukuwo naʋã na agbledelawo, asiƒe nanyo na asitsalawo, srɔ̃ɖeƒe nafa miɔ na srɔ̃ɖelawo nanɔ. Ave nɔvi aɖeke megakea afɔ wòanye tulakpatsi kple ʋuyaya o. Dzobinu mebia gadzewɔƒe o, gadzewɔƒea ebamee, eme nefa na mí loo.

Sea nu yi ke wɔm na eye da nzɔ be míate ɖe nukpɔmɔ Pan Africa TV wɔna mía dɔ tome nye dume nyomesua ƒo ye nye ame tɔ tɔgbi akɔsu adelia yi ke nye fia gã na ʋu mintome mele teƒe ya gba kple mía mama mama gã aboshishi evelia yi ke tso klikɔ mía nu ƒoge tso míaƒe dekɔnu ŋuti mía gegege ɖe míaƒe dekɔnu ma leke tututui wole ne wòhiã be gba mía ƒo nu tso míaƒe dzɔdzɔmenyawo ŋua mía nu ƒoge tso ŋuti nye menya teƒe kae nele nye kpɔm tsoe ya o ye nyemenya susu kae le tame na wò, nyemenya biabia kae le asiwò o. Biabia ɖe sia ɖe yi ke le asiwò awɔ ɖoɖo le wò biabiawo ŋuti ale be nenye eye da, nàŋlɔ biabiawo koe, nàtso wò biabiawo katã to zero five zero three four four seven five five zero zero five zero three four four seven five five zero. Míe nu ƒo ge tso wò biabia ɖe sia ɖe yi ke nèbia. Mama le eŋu ɖo ge hafi egbea ƒe wɔna na awu enu. Ye nenema ke ame yiwo katã tsɔ ɖe le eme ne wɔnae wɔm míele Ale wowɔe kple susu be yewoakpe ɖe mía ŋuti le eganyawo ƒe akpa dzi. Akpɔ manyagblɔɖiamemeawo katã. Ke nye dzidzɔnyae dzidzɔnyae wòanye na nu gbã be hafi wɔnae nawu nua, ewɔ ame yi ke mekpe ɖe mía ŋuti kpɔ le míaƒe ganyawo me o, egbea míehiã wò kpekpeɖeŋu. Tawò ɖevi yi ke le nye kpɔm gbawò kple wò dzilawo le program me kpɔm. Agblɔ na wò dzila be nekpe ɖe mía ŋuti gbã ale be míayɔ ye hã ƒe ŋkɔ hafi wɔnaea nawu nu. Ke míaƒe mo mo Alo míaƒe mo, e, nɔmba ye dzi nàtɔ atɔ ga kɔtɔe na mí hafi wòava egbea, eyae nye 0243 0243 408086, 0243 408086, eyae nye nɔmba yi ke dzi nàtɔ ŋu awɔ kpekpeɖeŋu na mí etoe. Mena gbe fiẽ nyi mía tɔgbuiwo dometɔ ɖeka, zikpuitɔ Ashmore yi ke nye Tefle ʋuxɔenutɔwo ƒe, e, zikpuitɔ. Tɔgbi Ashimɔ le ke me na gbe fia nyi o yi nenema ke ma da kpe ma nya gblɔ ne mia tɔ yi ke wo yɔna be Frank Adevu. Eleven cedis ye ne na mi ye nenema ke nye Dauda Padi na mi forty Ghana cedis. Eya wo nye ga yi wo ke mie na mi nyi tsɔ kɔsiɖe afi mi me te yɔ mia ŋkɔ ye nenema ke mia tɔ yi ke wo yɔna be Charles. Aʋli me nana mí te ŋsidis, eye nene ma ke nye mía dada alo mía nɔ Yunis ahe to na mí tu ŋtisidis. Mía tɔgbui yi ke nye gbadagba yi ke le dzidzɔ xɔm ɖe eme woyɔna be Linus do vɔ dzɔgbe yi ke tso Alakple. Ena mí tu eŋti one Ghana cedis egbea, eye nene ma ke nye Blaise semenɔ nena mí te ŋGhana cedis. Efo Wilson Dɔdzi yi ke tso eh, le dɔ wɔm le ho nena mi 23 Ghana, eh, 25 Ghana cedis. Efo Frank Kumuzi tso we vɔ koforiɖia ene le nena mi 20 cedis. Ye nenema ke mazã mɔnukpɔkpɔ ya na gbe fienyi mía dadawo ƒe dometɔ ɖeka yi ke nye Cecilia dua makpɔ. Menya be koforiɖia ƒe golɔgui yi ke woyɔna be nkrakae alo wawasee nele. Mía dada Rita Atamudzi, menya be fifia nele dzidzɔ xɔm ɖe eme. Aha, vɔ do blo ye nèle. Nèkpe ɖe mía ŋuti gba kpe eleven cedis ye nèma ke nye. Míema ma yiwo katã le wɔna yewo kpɔm. Woƒe mama, wo katã, woƒe mama gãtɔ woyɔe be Patience afi asiã gbɔ yike tso tsia me. Vɔ age Dansooma ye nèle, nèna mí fifty one cedis ye nèma ke nye. Mía tɔ Jupiter kpodo fifty cedis ye nèna mí. Mía tɔ David ameteku xɔxɔe nèle. Wò dɔwɔƒewo woyɔna be Palo Moto, nèna mí ten cedis Yi nenema ke nye ewoo, ame yi ke le nye kpɔm gbaa medi be wò hã wò kpekpeɖeŋu nava hafi wɔna nadze egɔme. Mama, mɔdo wezɔ nava Pan Africa TV. Mele kui o tɔgbe kɔsu. Zɔ ɖe mia ho.
Mama ga abo shishi. Adza me tɔ abe ŋutsu be tɔtɔ ne. Akpe.
Egba nye babia wo kpe. Ah. Nova.
Mawu ɔta kpena ne mekpena mia wɔla o kwa. Anɔ bɔbɔe. Mía mama aɖe yi ke woyɔna be mama aku awute. Ele wò mamayɔvi yi ke woyɔna be Bernice, hamenu kple esrɔ̃wo gbɔ le Nkrakae. Mama mena gbe fiẽ nyui o. Ye nenema ke nye mía tasiwo dometɔ ɖeka yi ke woyɔna be Sister Ewe Akosu. yi ke ame geɖe yɔna mía sista mía mía ta si akpɔe ko be makafui nane yi ke le asiama night market srɔ̃woe nye eh, mía tɔ kɔmla magbe mi le asiama eh, night market mana mi agbe fie nyi ye nenema ke nye eh, radio presenters siwo le Ghana teƒe ya wo dometɔ ɖeka nye ʋevi dzidzi aɖe yi ke wɔ nuteƒe. Aƒetɔ ya ƒe ŋkɔe nye Sedem Kɔku Agbosu. Menya be ele Pink FM 96.1. Ele agbagba dzem be yeanɔ eŋawo ƒe ŋkɔ dom ɖe dzi to woƒe dɔwɔƒe yi ke woyɔna be Pink FM yi ke le Kasua. Efo Sedem Kɔku Agbosu, mena gbe fia nyi wò egbea. Mama, mí egɔme dze ge ala. Medi be nana ame sia ame nanya be mía tɔ yiwo woyɔ be avenɔwoa, wole woƒe azã ɖum. Tamama, mie teƒe ma, mie yi gaa. Ah, na dze ŋkeke nyuia ɖe dzi kɔ.
Ɔbe ŋkeke yi ke woyi na da tsu tagba, ɔbe ŋkeke ma me di be ma yi ɖe teƒe ma ma. Ne nye be wa to anɔ bɔbɔe, ɔbe blaɖa yi ke le ŋgɔ na mi. Mi me nya yo. Ne ne nye be yi nyuie tɔ va me kɔa, ma gbagba dze gbe mi ate kpɔ be ɖe yi. Mi ate ŋu ayi ma ha. Ye ne ma ke nye mi atɔ gbiawo ha, wo le o fa za ɖum. Aha.

Ahã, yewoƒe tɔgbui gã tɔntɔtɔe ma le ŋgɔ na wo ale be wole tsa ɖim hele woƒe afɔkamewo dem yia ta. Nenye be Yehowa Mawu lɔ̃a Fida yi ke nye ɣleti, e, ɣleti wuievea ƒe ŋkeke gbãtɔe, gbe ma gbee woado woe zɔ ne amedzro yiwo katã le teƒe ma va ge, ale be wɔna ma gɔme dze ge tso Peki-du ƒe akpa, e, dukɔwo dometɔ ɖeka yi ke woyɔna be Adzokɔe. Ke viɖegbemanɔwo le enuɖaɖa ƒe hoʋiʋli tɔxɛ aɖe ewɔ ge eye nenema ke sukuiwo katã le nuto ma me, Peking-tomewo katã, wole hoʋiʋli tɔxɛ aɖe wɔ ge ale be woaʋli hoɔkɔ tso Biblia me. Eye nenema kee, abe ale yi ke míegblɔe na yevuwo be Street Carnival, wole eha ƒo ge dzidzɔ tɔtɔe aɖe wo ƒomevi le edzi nɔ ge le Peking le gbemagbe. Nenye be ɣeyiɣia tu aƒea, míenu ƒo ge tso numanti eme mɔ nage na Mama Ragbe be wòava teƒee ava ƒo nu tso Pekiawo ƒe azã mawo ŋuti. Gbedagbe manya gblɔ ne ame sia ame be nena mɔnukpɔkpɔ tɔxɛ be míadze egɔme egbea. Mama, míegɔme, míegɔme dze ge abe ale yi ke míedzena egɔme zi geɖe ene. Em, mitsɔ kɔ srɛ va yia medze egɔme alabe míaƒe ŋke, míaƒe dzidzi, elabe mía tɔgbuiwo ƒe dzixɔse nye be ɖevi ɖe sia ɖe wodzi va agbea mea, wodzi vɛ ɖe susu aɖe ta ye dɔdeasi aɖe tae wodzi vɛ. Vɔ eyi ke mi va le nu mɔ nya mɔ wa ye na be mi va le afɔ blu egbe vi yo yo ko dzi mi le. Eɖe na no me na mi be no dzi evi le le ti gbantɔ ƒe ŋkeke gbantɔ evelie tɔlie enelie va se ɖe atɔlie dzi ya ɖe sia ɖe kple dɔdasi tɔxɛ aɖe le si. Nao egbea me dzi mi akpɔ ɖevi yi ko dzi tso le ti gbantɔ ƒe ŋkeke ade va se ɖe ewolia dzi. Nye nukpɔlawo le asi wo me. Akpe Ma, mide akpe gama nyagblɔɖi ne mía wɔla be egafɔ mí ɖe gbagbewo dome gaƒoƒoea gade agudzedzea ne dze kɔ ele be eme nya nyuiwo nadze mí. Dziƒo kple anyigba minyi ba nɔ akpe. Ee, ɣleti gbãtɔ ƒe ŋkeke ade se ɖe ewuɔ, enye ɣleti aɖe yi ke mía tɔgbiwo de ŋkɔ ɖe edzi alo dzɔdzɔmea de ŋkɔ ɖe edzi be eƒe yeye. Ok.
Eƒe yeye.
Ƒe le tsi ma. Ta ɖevi ɖe sia ɖe ke wodzi le le tsi ma me koa, ele be dzila nanya nyuie be yi dzi eŋunɔla alo dziɖula ehe. Ne sese ŋu keŋkeŋkeŋ hã ɖevia gbɔna dziɖula nye ge. Ɖevia ta nye dziɖula ɖe taflatse taflatse ka fla mía dada mí nanawo be mɔ dzi toto ehe. Awɔe be nene ƒe mí nana ma ya melɔ̃na be yeagblẽ nu o. Ke ya eƒe mina nagbɔgbe o kɔ viea eŋunyola ko wònye. Okay. Mhm. Yenye ŋkeke ade le ƒeletsi gbãtɔ me me viwo. Mhm. Woɖuna fia ŋutɔ. Okay.
Exe ƒome aɖeke metsona adzɔge va ƒona nu le woƒe aƒeme o, nye nu gbegblẽ o. Okay. Yo. Ke le adrea me henye ƒeletsi gbãtɔ ƒe ŋkeke adrea mea, Adzɔ ale gbegbe be míawo ŋutɔ katã míakpɔe be dziɖula ɖe fika wòtsona, fika eƒe nɔnɔmetata tsona. Etsona ɣedzeƒe hafi aɖiɖi ɖe anyigba. Ta dziɖuɖua ɖesiaɖe etso ɣedzedzea me. Nusianu nàva wɔ le agbea mea, eɣetoto me nèkpɔ ge le. Woate ŋu adzi wò zã, woate ŋu adzi wò le tsidzaŋɔli gake ɣetotoa yi nègbe ke ŋku kɔ. Ekpɔe le ɣetotoa me dzesi Taletsi gbãtɔ ƒe ŋkeke adrea me viwoa woƒe dzɔdzɔmea, hum, woɖu fia tso dzia va anyigba, wo dɔ wɔm kple dziƒo kple anyigba zi ɖeka.
Ta tso letsi gbãtɔ ƒe ŋkeke adrea me viwo kɔ, wo hã dziɖulawo nye, gake eme hena nu vie. Tso woƒe tɔa kuxia ɖo nɔna ŋuti. Kuxi nɔna ŋu, eme hena nu, emea hena nue nye be gɔglɔ̃ vi aɖe va vana. ta dzogoe dzi afi ma ye fukpekpea va nɔna. Ne mète ŋu do dzi to fukpekpea me o kɔ o, ke dɔ dɔ ya wɔƒe nèva, mète ŋu ƒe afã hã wɔ ge o. Ee, ta hiã ne ame ƒomevi ma ƒe dzidzia, wohiã ne kpekpeɖeŋu kple aɖaŋuɖolawo tɔxɛ hafi ke woƒe ŋgɔgbe yia, nava dzi no nyuie. Ke le nyia mea, wo dɔ wɔm kple xexea, dzi va ƒo kple anyigba. Èkpɔ be ɖe mía tɔgbuiwo e womeɖe ŋkɔ na woƒe nuwo tso gɔmedzedzea o. Ke ewɔe be ayevuawo wova trɔ si tso ɖe ŋu va tso ŋkɔ ɖe nu. Mígblɔna be religion, religion traditional a, ɖeko le abe nu yi ke nèxɔ dzi se kple eƒe subɔsubɔ. Enye nya gã ya, dodom fia be amama gadzem. Wòhiã be wòawɔ gbe eme vie ne míatɔ nukpɔlawo na ade asi ɖe edzi na mí. Tso dzia, edzia ele kotoo, ye anyia hã le kotoo. Nɔnɔmetata kae ata tso dziƒo ava anyigba, ye ekae ata tso anyigba ayi dziaƒo? Meɖe kukue, ta ewɔe be xexeamenɔlawoa, ɖeko woli ko, dziƒokpɔlawo hã dziƒo kpɔm, anyigbakpɔlawo hã anyigba kpɔm. Ke gbe ɖiɖia hã nye mígblɔ be dɔla kɔkɔe. Wo míwo ŋutɔ míde ŋkɔ ɖe edzi be alẽvi teŋgui la hã nye Aƒetɔ Yesu Kristo. Va nɔ eto ɖom Fofo la ƒe gbe be, O, leke yeawɔ afi ame yiwo le dziƒoa woase eƒe gbe ɖiɖii? Leke yeawɔ afi ame yiwo le anyigba woase eƒe gbe ɖiɖia? Edze gbagba kaka eye wòko gbe ɖiɖia vɛ be, Ata nekpalia ta na ame aɖe, Fi ma wòko enu koto henye fli kotoe le dziaƒɔ ye wòko fli kotoe ɖeka va anyigba le. Ye fli kotoe tsɔ akpa ya va anyigbaa, ena anyigbatɔwo nya be edzo ʋuʋu ye le dzia, ele anyigba hã nenema. Ye wogayi ŋu wòkpɔ be dzo ʋuʋua eŋu sẽ wua ebe ao, nenye nenemae, ke ele be ye ŋutɔ yeaɖe gbe abe ye gbeɖiɖi aɖe sẽ xoxo ene, ele be yeaɖe gbe ne fofoa nakpɔ yeƒe nublanui be, Ye nya eviwo nu teƒe. Ke gbeɖiɖia va va nɛ be, Fofo la, azɔ dzoʋuʋua ega sugbɔ kpa ayaɖuɖu va sugbɔ, leke nàwɔ akpe ɖe ŋtsinye ne ŋtsifafa nava anyigbadzitɔwo dzi ana be nene ƒe yaƒoƒoa nayi ɖe edzia ƒo? Ye fofo la ko gbeɖiɖia vɛ nɛ. Ta ne èkpɔ aids ƒe nɔnɔmea, mikpɔ ale wòle ɖa, etso dzia va anyigba gatsɔ nyia gayi dziƒo. Edze kɔtɔe be nu yi ke le babla le dzia, ele babla le anyigba. Ɖeko ele abe, Mía Tɔ si le dziƒo, wò ŋkɔ ŋuti nekɔ, ne wò fiaɖuƒe nava. Míawɔ wò lɔlɔ̃nu le anyigba dzi si gbe ale si wowɔnɛ le dziƒo ene. Na míegbe míaƒe ŋkeke nuɖuɖu, ke nàtsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mí. Míaƒe Tɔe ma loo. Yesu Kristo eva zu míaƒe Aƒetɔ. Egɔme nye be yenye dɔla teŋgɔea. Ame aɖe gbɔgblɔ ge be, Leke ma maganye ʋudu si nye trɔtɔ vɔ nɔ enu de nya yawo me hã? Gbeɖiɖi ƒe ɖeɖefia kple eƒe kpɔkplɔɖoƒe, eƒe subɔsubɔe le menye ta awɔe be mata ho gbeɖiɖi tso Kristotɔ gbɔ, agata ho gbeɖiɖi tso trɔtɔ gbɔ. Tɔgbia Kɔsu, Ƒeletsi gbãtɔ, on the eighth January born a? Ele be mía dzilawo nalé be na mí tɔxɛe. Míaƒe tagowo me ewɔna dɔ kple míaƒe ŋutilãwo. Ta ne ewɔ nu vevi afɔ ne nène ƒe ɖevi mawɔa? Ẽ, ege ɖe ta, tago me nɔ. Ta ehiã ne dzilawo ƒe beléle. Ehiã ne dzilawo ƒe beléle. Míeyi ɖe enyi asiekɛlia gbɔ.
On the ninth January, ƒeletsi gbãtɔ ƒe ŋkeke asiekɛa, Wonye ame aɖewo ƒomevi. Wokpena fu vie. Woƒe fukpekpea ewɔe ale gbegbe be ame dzɔdzɔe wonye, gake le afɔmanyeɖeɖe me ta, viaviã va vana woƒe ŋgɔgbeyiyi me. Wova dena xa ŋgɔgbeyiyia. Ke ne afɔ ɖo afɔ ta me vɔ o, ya kple seven ye ŋu ƒom, nine kple seven wova ŋu ƒom. Ne ya kple eƒe ŋuɖoɖo tɔxɛ me va nɛa, awɔe be Tagbeta kple atikefla. Tafi be ɖevi mɔwo tɔgbi ale be ŋku nanɔ wo ŋuti. Ele be ŋku nanɔ wo ŋuti ne menye o nene ƒe ɖevi ma tafla atsi ata ŋtso ta gbɔdɔ le le efia be ne ta me bu ŋtso me. Ok. Ehee.
Ta mia yi ɖe ewu o. Ewu ɔ ao tɔgbi akɔ su. Nui nye Kaisaro tɔ nukui ne Kaisaro. Do ko le abe mamadzi ye dzi menɔ anyi ɖo fia ene. Ne mamadzi ma nye nyateƒetɔ be enyee ɖo la va nɔ anyi ɖe edzi ado eƒe ŋkɔ nyui ɖe dzi le ƒeletsi gbãtɔ ƒe ŋkeke ewoa me. Eƒe nya ya ye ame megbiwo be kpao mamaga mele bu aɖeke ŋu o ɖevie mekpɔ mɔ wòno zi ma dzi o ye wohe ɖa womeda asi ɖe edzi o ye gbegblẽ va nya gbedzia ame megbewoa ya ru ge. Ŋkaka me megbɔ ya ɖu ge. Alẽvi tɛnŋgoea menye alẽvi tɛnŋgoea ko menye. Ta nye agbewo tso gbea me gbeɖiɖia sẽ. Ta Zerre ya ke le gbɔnyea, ye nye ame megbeawo ƒe kpɔtɔtɔ ya le wo ŋuti. Ta enyee gbɔna nana gafiɔ nya be, mí ya amewo le aŋu nyuie, ŋuvɔ̃e. Tɔgbi Akɔsu mele ku mía katã mí nu mía nɔnɔewo srɔ̃ mía nu nane me ɖem ne mía nɔnɔewo. Ta on the tenth January viwoa wo nye ame dzɔdzɔewo dɔ wɔm kple woƒe wɔla. Wo me lɔ̃na be yewoa ɖo to amegbetɔ yi ke tɔ ɖe yewo xa o. Fii nyono gba be ne wo yi, yi wo yina, ne wo yina ŋvɔ me dze gea wonya nya ge. Nu yi na nu nyui me dze gea, wonya nya ge. Vɔ̃ɖitɔe nye be nèna ƒe ɖevi mawo kple wo dzila ŋutsu woƒe nya me ɖo kpena ŋutɔ.
Mama megbɔna mase ɖe teƒe ma medzi mayi ɖe sogakɔƒe Samxwe hotel amedzroxɔ ƒe ale le sogakɔƒe woyɔ be Samxwe hotel enye kple pan Africa dɔwɔlawo katã miedo go le teƒe ma nyitsɔ ale be miedo go ŋgɔgbea na Shekinah Herbal clinic Eƒe ŋgɔgbãe ke nye tɔgbuihoɖeazãmeti evelia. Efia nuŋu geɖewo ku ɖe míaƒe agbe ƒe ŋgɔyiyi ŋuti. Medi mayi ɖe teƒe ma. Miniti ame wu wònye kple mí yina nu ƒo ge. Ne megbɔ va, míedzi yi ge. Nam just ten minutes, megbɔna fifi lae. Míagblɔ be míaƒe asi gaka míaƒe ɖɔktawo ke le Eŋenyigba dzi, wo dometɔ ɖeka yi ke nye Shekina Herbal Clinic-tɔwo ƒe ŋgɔgbea yi ke nye Tɔgbi Hoda Azameti evelia. Ele mía gbɔ. Tɔgbi, miedo mizɔna o? Nya o, mezɔ ɖe mia ŋu. Leke dɔwɔtɔ? Wodɔ. Miefɔ nyuia? Ŋku miefɔ. Egbã nu ko gale fresh. Akpe. Ɖɔkta, medi be egbã mía srɔ̃nuvi aɖe ku ɖe gbagbadɔ yi ke míyɔna be stroke ŋuti. Dɔléle ya ɖo yia, evana, eƒoa ʋɔna me kɔkɔkɔkɔ hafi ge ɖe Mía dzi ye aɖo yi hã ɖeko ɖi akpa me ko age ɖe mía dzi. E, le míaƒe nusɔsrɔ̃wo mea, nuka kple nukawoe wòle be míawɔ ale be dɔléle yi ke nye gbagbadɔa wòato mía ta va yi?
Mawu wɔ mí eŋu le míaƒe lãme toŋ, ekawo me toŋ, tso afɔƒo me yi ɖe etaʋua me, gake edzia ye eŋua fɔm vum. Ke ne nye be ŋua tsatsa me yim gbɔgbɔ mea, Medze be nàse eŋua ƒe ŋkɔ o. Ne ŋu la meto na wò nènya ŋkɔ se ŋkɔ ke dɔléle aɖee gbɔna. Ne yi ŋu koe ko yiyi be yeade ga o, ayiyi be yeade ga ƒo na wò. Ayiyi akpa ɖeka be awoyi gbaa, asi evelia be awo titrii. Afɔ be awɔ abe ke ɖoku yi gbaa ne fɔkpa ge afɔ na wò hã manyanya ge o. Ne èɖo afɔ ekpe dzi hã manyanya ge o ko nànya be gbagbadɔ gbɔna. Nànya be gbagbadɔ gbɔna. Medi be mabia nui ame nyuie zi geɖe o be yi de ga asi na ame kple toto ma. Ɖo fia be eŋua mete teƒe ma tom nyuie oa? Meɖe kuku ye koe.

Ekpɔ ne yi ɖe tsileƒea, mègado tsi ɖe tame zi ɖeka kpata o. Ne do tsi, ne yi tsileƒe na do tsi ɖe etame kpata, yi hã ate ŋu ahav na infecta ɖo. Ke etsi nono, enuɖuɖu nyuie, kamedede, exercise, nuzɔzɔm, exercise wɔwɔ Enyona na ŋutilãme ƒe dedienɔnɔ. Ke nenye be nàdo dzesii kpɔe be yeƒe numewo dze egɔme ko ezu dɔléle xoxo ta, edze be nàdi yiƒe yomemɔ tso Sekina Herbal Clinic. Amagbe aɖewo li mikɔ hã na amea. Egbana ʋu kawo, ʋu sakɔwo ɖa le lã me. Ewɔ dɔ tso dzia ŋuti. Edzia te ŋu pɔmp na nyuie. Wò nu ɖesiaɖe te ŋu nyo na. Ko ke nenye be nèwɔ nenema koa, ke anu dedie nenema ʋuu mèkpo akɔ go o. Mèkpo akɔ go o. Ke fia be nenye be míate ŋu anɔ dedie le ɣesiaɣi ale be míaƒe ʋua woate ŋu anɔ zɔzɔm le ʋu kawo me nenye be wole. Vɔ míatsɔe ko be ame aɖe yi ke tɔa Ele ŋkɔ sem, ele ŋuɔ ŋkɔ sem yí le ga dem ashi na amea ne ewɔa alea, ewɔa alea kple toto. Ne wòdzɔ nenema ɖe, nu kae wòle be amea nawɔ? Teƒe kae wòle be wòaɖo ta le gaƒoƒo ma me? Ame aɖe dze be wòava Shekinah Herbal Clinic. Ne wòva Shekinah Herbal Clinic-a, míegbɔ kpɔ ge alebe etsɔ le aji sa me le Klagɔ. Shekinah Herbal Clinic le Accra Tama Motorway-a dzi te ɖe Ashama Under Bridge-a tso ŋdi va se ɖe ga atɔ̃ bla la gbe me le Sugakɔƒe, eŋudzeƒe ga Freedom FM ƒe axadzi tututu le Eho vudo ƒe ate ɖe vudoa ŋu tso ŋdi va se ɖe gagbe. Ku ɖe agbea me le ho me le ho ehodɔ ehodɔ va dze ŋgɔ KK House ƒe dziƒoxɔ nenemae. Ok, ke míakpɔ em Shekinah menya be gudugudu ne ame ame aɖewo yina teƒe ma gblɔ be yewo buna. Wova ɖo teƒe ma va enu teƒe yewo katã ɖɔm nela menye ame sia ame te nyanɛ nenema o. Nenye be ame aɖe yina teƒe ma ye wòzu be mele teƒe si dzem teƒe oa kaƒodzesi aɖewo lia? Shekinah Herbal Clinic ƒe kaƒomɔ ye ke nàyɔ ye ke ne míakpɔ gbɔ woa, ƒomebubu go kɔ ye hiã ye nye 0244941428. Zero two four four nine four one four two eight. Ame aɖewo gblɔ na be yewova ŋu, yewobu yewodzo, yewobu yewodzo hafi anɔ kaƒomɔ ma yɔ ma ye nye vodada. Bubue nye ka? Eva ɖi ɖe asiame under bridge ko ne yɔ zero two four four nine four one four two eight ko wova kplɔ wò Míetso le gbagbadɔ míeva dɔlèla aɖewo ƒomevi li yi ke nye nuyiwo ke nua nɔ tsatsam le elãme na me. Egbea ebe yeƒe abɔ, etsɔa ebe ele axaye wòna ye, nyitsɔa ebe yeƒe klo, etsɔ ebe yeƒe ali. Manya nuyi tututu dzɔdzɔ le amea ŋu. Nukawo tututu ye hie numɔwo vɛ ye dɔdada le numa ŋutia? Nukawoe hie numɔwo vɛ? Ekpe zi geɖea etukpui dada ame. Gbɔgbɔmenyae magblɔm nèle. Adze woƒe fotsu anɔ lãme no ano ku kɔm, ano ku kɔm. Enuɖuɖu aɖewo naku drɔe be yeɖu, wometɔ fufu da ɖi o, womewɔ ɖakple da ɖi o, gake aku drɔe be yeɖu elã, elãwo ɖuɖu etsɔ dɔmedɔ tsɔ tsatsa le lãme katã na ame. Typhoid fever hã tsana le ame na ame. Syphilis, gonorrhea, wowo hã wotsana le ame na ame. Ta ne va Shekinah Herbal Clinic a, míkpɔ gbɔ nyana be ekae wɔm wɔ ke míku atike na o. Mebia biabia eye wokpɔm edzi be magabia o elabe menya be ne míeyi ɖe ame agbe dɔwɔƒe geɖewoa, womewɔna lab o, ne gblɔ wò nya na wo koa, wova yi ɖa amatsi akɔ na wò. Shekinah, aleke wòtsɔ hele mía gbɔe? Èkpɔ be Shekinah, ne ame aɖe ko gbɔgbɔmedɔ kɔkɔ vɛa, ye medo dzesi be gbɔgbɔmedɔ, mído dzesi be gbɔgbɔmedɔa? Megahiã be woaganɔ ama dzrom ɖe lab o, woagave nɔ ga gbogbowo gblẽm o. Eganyawo sesẽm fifia. Taga ma wòakɔkɔ be wò lab aɖee. Ne ènya egbɔ nya be gbɔgbɔmedɔe kɔa, ke ɖeko nànɛ gbɔgbɔmedɔ ƒe atikewo kɔa, ke edze be wòadzo ava yi kpɔ gbɔ. Ke ne menye gbɔgbɔmedɔ o, ne ŋutilãmedɔ ya le eme dze be wòaxe faa wò lab, awɔ lab test kple tɔmɔ, X-ray, scanning, nuwo katã. Wole mía gbɔ, woate ŋu awɔ hafi akpɔ atike. Woate ŋu awɔ hafi akpɔ atike. Azɔa, míegale ƒo ga la. Ne èyi ɖe teƒe aɖewo, wote xɔna be thousand Ghana cedis be nye consultation fee. Ne èyi ɖe teƒe aɖewo be five hundred. Shekina, consultation fee lia? Ye leke wòtsɔ hele le Shekina? Shekina Herbal Clinic a, dɔléle amegbetɔfufutɔ ko wònye ta míexɔna consultation fee o. Card ga ko míexɔna nye fifty Ghana. Card ga fifty Ghana ko xegena la. ko neva kpɔ mía ŋuti. Ne ekpɔ mía ŋuti ye míŋlɔ atikea na o eye ne yi o ga mede o hã míewɔnɛ na ame ne na ave zã na goe le asiwòa naxe eƒe fea ne míanɔ atike o.
Míegage ɖe teƒe ya, gbɔgbɔ me gege ge ɖe eme vie, ŋutilã gege ge ɖe eme vie. Nyɔnu aɖe lia, ne wòfɔ fua, efu gblẽna. Ame aɖe li hafi wòadzi via, ŋu nanɔ dodom to fu yi ke wòfɔ ƒe axadzi kekeake hafi wòawɔ nɛ. Enumɔwo hã nu ka gbɔe wòtso? Le fufɔfɔ kple eƒe metsonuwoa, etsona ame fefutɔwo gbɔ. Etsona ame ŋutɔ, ame ƒe agɔdzedze aɖe le fu dzi gbɔ. Etsona dɔléle. Ta ne enye be meva oa, nyemate ŋu nye kae o. Etsona ŋubiã ƒoɖiƒoɖi gbɔ. Nànɔ nanewo ɖum le asi me. Edzotɔ nakpɔ wò fonɔ ne nu maɖum. Egbegbegbe dzonyamewo gali. Alo nàdze agɔ aɖe le ƒu dzi. Awɔ nu basabasa, numanyawɔwɔ, numadzega dzi le ƒu dzi ye hã ate ŋu awɔnɛ. Mm, Tafilo nu mɔ tɔgbi ale be ame nava. Edze be ame nava Shekinah Herbal Clinic ne míakpɔ gbɔ ko kpemitɔ te. Tsã blema mía tɔgbiwo gblɔna be nenye be ame aɖe ɖe srɔ̃, wo kple srɔ̃ woli, ye evi mevavam oa, wogblɔna be tso nyɔnua gbɔ. Ta wogblɔ na ŋutsua be, Ne ye neva yi ɖe nyɔnu bubu va kɔ kpi, alo neva yi ɖe nyɔnu bubu. Ɖowo mahee ne wòva yi ɖe nyɔnu hã edzina vi. Egbea gale nenema. Ye ne mele nenema o ɖe, ɖe wòfia be dɔléle hã gate tsona ŋutsuwo gbɔ egbea? Egbea dɔléle li tsona ŋutsu gbɔ. Etsona ŋutsu gbɔ eta ne èva Shekinah Herbal Clinic ye wòku ɖe vidzidzi ŋutia. Ewò ŋutsu tsia ɖe ge akɔ de tukpavi me, laboratory analyse, tukpavi me. woakɔ de microscope me. Ne wodi microscope me woakpɔ be alekee nye eh, wò nutsutsia ƒe xexlẽme. Ele fi ma mídana le ka tri ɖa le ka. Xexlẽme kae le si? Ke le xexlẽme ma me ɖee woame nenie le gbagbe, woame nenie nye dɔnɔ, woame nenie ku. Alo wo katã wowɔ tsi le ɖea? Alo ɖewo lia, wolia nenema afɔ mele si wòate ŋu azɔ o. Edze be woawò nuwo katã kpɔ. Ekpɔea, etsã wogblɔ nɛ be nyɔnua ko gbɔ wòtso, nyɔnua ko gbɔ wòtso, gake ŋutsu ma hã, ye hã tɔ develop na problem, enuwo va yɔ dzɔm fifia, míame nuɖuɖu, míame nunono, nuwo katã va le eme ta eŋu fɔfɔm, wogblɔ na ko be nyɔnu ɖeka koe me ŋu fɔm o ta Ke efia be ne wòyi nenema, ele be nenye be nyɔnua gbɔna kɔ dzi ale be ŋutsua nakpe ɖe eŋuti.
Ele sesema, eƒe gbe ƒe fufɔfua megale nenem o, etsona nyɔnua gbɔ, tsona ŋutsuawo gbɔ. Hafi míaɖe asi le ɖɔkta ŋuti wòadzɔa, medze mabiae be ɖe teƒe ye wònɔ ge oa la, menya nyuie be dzoɖeagbea enɔna kra gɔ̃ o. ahan nenye be nèɖo Craig Hong teƒe mea, dze agba ko be nàyɔ ƒe kaƒodzesi zero two four four nine four one four two eight zero two four four nine four one four two eight ale be blaɖagbee wònɔ naso gakɔ ƒe eŋudzeƒe gã eye nege ɖe teƒe mea woƒe dɔwɔƒea ete ɖe Freedom FM-a ŋu eye nenema ke neɖo teƒe mea woƒe kaƒodzesia ne mesi dzem teƒe wòadze agba nayɔe. Ame yiwo katã le aga ve. Mafi nuto me te fle so kpe ʋu mɛ kpo tame heyi ɖa da jɔnshia mɛ te ɖe teƒe ma ŋti ke kuɖagbee wa nɔ ho dɔ ƒe adze ŋgɔ KK house aha le ho hli ha ewui ya kaƒo jesia nɔ ko na wuie kpoe kua bubu mele mo. 0244941428 0244941428 woawoe nye kaƒo jesiwo medi maɖase le ɖɔkta ŋti gaƒoƒo ya me Nenye be mee nàwɔna nu wu gea, ɖɔkta gbugbɔ gava ale be míayi ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃wo dzi. Dze agbagba be nàyɔ ame aɖe, ame aɖe nayɔ ame aɖe. Misrɔ̃ nu tso Shekina ŋu. Nenye be ame aɖe mekpɔ Shekina tɔwo ƒe nuya gbã o alo míedze egɔme hafi nèva ge ɖe emea, etsɔa nenye be nèyi ɖe YouTube alo nèyi ɖe Facebooka, woƒe nusɔsrɔ̃ kpakple woƒe nufiafiawo katã wole teƒe ma, nɔ ge eye nàkpɔe. Meyi mava. ame sia ame teƒe sia teƒe yi ke nèle eye meda akpe be nèxɔ dzigbɔɖi eme yi gava tu o hã. Emae nye míaƒe ŋgɔgbe na Shekinah dɔwɔƒea ƒe gbedoɖazãmeti. Evelia, eyi da azɔ be, Mado ka kple mama abosheshe evelia tso klikɔ. Mía fo yi ke woyɔna be Ben numadziditɔ, mise ŋkɔ didi. Aƒetɔ ya tso meƒe kple mafia va kpe ɖo mí. Ena mí thirteen cedis. Eye nema ke nye mía nɔ alo mía mía dada Benedicta dzitɔ ten cedis ye nena mí. Efo David nyewve.

21 cedis ye nena mi ye nema ke nye mia tɔ tofa James elɔm kofi tɛn Ghana cedis efo yao Samuel dra 11 cedis efo alo kpovitɔ Israel nyave ahan koforidia ye nele menya be kpovitɔ ye nenye nena mi tɛn Ghana cedis ye nema ke nye mia tɔ Wisdom abo nena mi 21 cedis Kenneth Chaoji Kujo 20 cedis ahan Monee

Efo se tso fia Damasko seɖoamela, okay, seɖoamela ten Ghana cedis. Efo Prosper Fialɔ̃ ten cedis eye nenema ke nye mía dada ya, ele Pan Africa dɔwɔƒea ƒe axadzi teƒe ya ko. Cecilia Nyavi nena mi Ten Ghana cedis. Mama ɣeyiɣi de be mía, mía, míadze egɔme. Oo, ke mele wò kpɔma, ewɔna wòsusu be gbesiagbee le nye kpɔ nye yi mele egbe me le ame sia ame kpɔm le wò aƒewo me. Wò ga meva o. Dze agba be míawɔ, nawɔ kpekpeɖeŋuti na mí hafi. Ame ya ƒe biabia nye be ɖee ebe susu ka ta mía tɔgbuiwo wozãna elã yi ke woyɔna be agbo, alẽ yi ke nye alẽtsua, míenɔnɛ be agbo. Ebe susu ka ta ne wonu wo ŋkɔ abe ne wotsɔ agbo kɔ xe nui. agbo alo yobe koklo gake eƒe bebie nye be ɖe agbo susu kata mia tɔgbo nɔ zɔm le dekɔnu ma nu kata wo nɔ agbo zam ɖo
akpe na dzɔdzɔ ma be ega ɖe nane fia ni mhm. mia tɔgbe ƒe agbo yi ke wokɔ sana vɔe mhm. edzedze ŋkɔtɔe be Le gɔmedzedzea mea, agbo mesea avɔ alo agbo mexaa nu o. Ke va yi ale, taflatse, e, mekɔ menui loo alo megbɔlɔe, wogayɔnɛ be Dadi. dadi. Hum. Ebe, abe nanye ane, nɔnɔmea tae me yewo ŋu kɔ nenema. Ke le mekɔ menui ƒe, e, e, evɔ sasa alo enu xexe mea, Eƒuƒoƒea va suna gbɔ alo amewo suna gbɔ. Ewɔ nɛ be míeƒe elã londonɛ meɖina elã sugbɔ o. Ke tɔgbuiwo va le ŋku ɖe eŋu ŋua, wokɔna agbɔ agava kɔ akpe ɖe eme. Kɔmeɖoa ŋu hã still míeya dzɔdzɔmea koe dzɔ. Yewo va kpɔe ƒo be ao ne wònye be alẽnɔ tee dzi vi. Wonya alẽtsuwo tsɔ ŋkɔ nɛ be agbo vɔ. Eƒe lã ata ŋu ɖi lã wu lã yɔ ke yewo nako agbo yewo ko koklo ɖeka xe kɔ nɛ ne yewo kɔ na vɔsa alo yewo kɔ xe nue. Ewɔ nɛ be agbo dze ŋu kple Mawu ɖeka. Xexea ƒe gɔme, nyemase gɔme nyuie gɔmedzedze ƒe be elã yi ke nye ame kɔmɔ nu yi ke mía gblɔ be dadi Ye nye lã yi ke mía tɔgbuiwo tsɔ xea nu tso gɔmedzedzie. Le dekɔnua ƒe akpa aɖewɔa, mía tɔgbuiwo kɔ na dadikɔ xena nui ƒãa eye aƒe aɖewo me e. Gake egbea, wova zu agbo be nu xem vɔ. Dadia hã ƒe etɔ ƒe li e. Ame ye ma biɔ be ɖe nyɔnu yi ke wɔna emia si ne miege ɖe dekɔnu mea e, kuxi aɖe ɖe wòle ame ma ŋutia? Hum, nyɔnu yi zãna amia sia le dekɔnu ƒe akpa dzia, Nyemexɔdzi se be kuxi aɖeke le afi ma fũ. Egɔme nye be aƒea ŋutie ablɔ le, taflatsi aŋlɔ gbee ʋe gbee. Aƒea ŋutie ablɔ le. Dzɔdzɔmea le sia, eƒe zazã ƒe mɔ dzie ma Mawu kɔ nɛ. Ta mele wòfia be ne amea nye miazã la, mate ŋu awɔ ɖe eƒe dekɔnu ƒe zɔli dzi o. Oh, okay.
Akpe, ne, ne nyi be nèle wɔnae kpɔm fia ko wotsi dzo na wò, alo light mele dɔ wɔm le teƒe ye nèle o, dza dza agbana kɔ wò fon ko ɖa yi ɖe Facebook alo YouTube. Ne yi ɖe Facebooka, nye ŋkɔ xoxoa yi ke le Facebooka, eɖem akɔsu. Ne yi ne va yi di eɖem alo ayi ɖe Pan Africa TV alo ne yi ɖe YouTube, zã ŋkɔ yiwo katã ɖa yi ɖe YouTube. Wɔna ye kpɔm wokpɔm nèle le TV dzia, ele teƒe mawo katã. Mama e, aƒetɔ ya be yeƒe ŋkɔ nye Anthony Kumi Dolly. Tso akame ɖe dzesi ya? Medze si paa.
Abe ele mía kpɔm ta. Fofonye lɔlɔ akpenɔ Mawu ne yra wò. Ebe ele Facebook ta be ele mía kpɔm le mía gbɔ pa. Ahaha. Mama me dzi be ame ya be ye dzi be ŋkɔ yi wo ɖe ebe ame kawo tɔgbi tsɔ ŋkɔ yi wo le dekɔnu me. Ebe ŋkɔ nye Dawuso, Logosu, Miheso, Gbera, eh, Hudolo kple Soglohu. Ebe ŋkɔyɔ ɖi, amekawo tɔgbe tsɔ ŋkɔyɔ le dekɔnu me alo le ʋenyigba dzi? Akpe.
Ne afima ko enya ŋuɖoɖo tɔxɛa kɔ vɛ le ŋkɔ de to ya mea, mía dɔ go ne tɔgbiwo kple mamawo zegbɔze tɔ le eha me be ago ma do ɖi ye ma ye mo hun xɔ wo ŋu ɖi o. Ya ye ma nye kugbeawo ta hã gbegbeawo ta hã ye ɖe ago Marago na hun nɔ we lo ho. Nya marago na sosia we ho we he. Ago ma do ma e so pe e so e le vi re hun la do me gba. Anu musao. Anu le do na gbasa. Ah, tɔ bi akɔ so na ma trɔ gbɔ va gbɔ wa nu ita ma ko ha gbe ma ve ro. Nkɔ yo me nya nu kɔ se tsɔ o nya o. Na eƒe shi me le kɔ na wo. Nkɔ me dzi wo nɔ go. Ŋkɔ nagava ke ɖekaɖeka makpɔ me na mí. Mía katã míase ɖe ɖe me. Dawuso.
A Dawuso, hum e, e, ŋkɔ ɖeka ha ɖeka gake ma, ma, makɔe ke. Ne menyeɔ, ma, ame aɖe ava, eƒe ta ma va ɖe fu le aƒe me. Ok. Hum. Dawuso viwo he mí le ahɔn dzi loho. Ahɔn xi he do vava dze le ahɔn dzi. A Dawuso,

Okay.
Ame yi ke taflatse, ehũ do aya nɛ, ehũ ɖe fu nɛ, wòtrɔ to me do kpui. Ne ehũa ŋutɔ ɖi kɔ, ee, ele be dzilawo nanya nyuie be ehũ ya ɖe yewo vie ye, ye nye Adawusu. Tɔhonɔ ƒe ŋkɔe.

Yɔ va hiã be ƒomevi na no suɔ ŋu. Leke wɔ gafi ale ƒomevia da ɖe ŋu? Ele be vodua ŋutɔ alo tɔhonɔ ŋutɔ na dze gbe hafi kplɔ tɔgbiɛviwo akɔ vɛ. Ne wo kplɔ tɔgbiɛviwo kɔ vɛ le kɔnu wɔ me ʋuʋu va yi ye eso vodua ta fla tse nu le do. Ame beble va sugbɔ nyateƒe toto me gali o ye na be mía me yiwo ke nyateƒea ɖe fia mí kɔ to tɔgbia kɔ su dzia? Amewo na nu mía kpɔ ŋgba nu mía ƒe ŋkɔ se ɖe nu ʋã yi ke le dekɔnu ma me ŋuti. Gake mía kɔ su menye kɔ wònye ɖu mí le ne xixea o, ke boŋ hã enu me kɔm mí le kple dzɔdzɔmea. Mía me nu vivivi ne dzɔdzɔmea na aɖe gɔmesese afia mí. Mí he suɔ, Yesua le afi ma, ekpɔ le afi ma he nu gblẽm tso ƒomea ŋuti. Wo me kpɔ ame aɖeke wòano nu o. Ele be ŋka tɔxɛ wònɔ ŋutɔ na dze gbe hafi kplɔ evia vɛ Yewo kplɔ evia vɛ nane ma kɔ evia ma ye va zu ehela. Enye hela. Enyi hesu. Gbera. Gbera, gbera nye aʋle siwo ƒe nugɔgbeda alo eso siwo ƒe nugɔgbeda gbera le ŋu mea. Nyɔnu zazɛ̃ wo nye na abe mamagabuti ene. Le ŋua me kɔ, nukɔ mo kata kɔ vodushi, vodushi vɔ vodu kaba shi Tafla tsikafla nu le do Vodu Xebieso. Vodu Xebieso gbadé ƒe ashiwo nye enye ame ma o. Tabe ŋkɔ tsɔ dzro nyɔ.
Meɖe kuku ŋkɔ ma wome sene tsɔ nana ame me vi o. Ok, Hudolo. Hudolo.
Wobe ehu ya ɖa mea, ye ƒe gbewo do na. Miaɖe ma ɖe ɖe eye be gbe ma do lo dalo sua ɖe eye ɖe eye be gbe na do ehu siwo na do hu gbe agbo siwo na do agbo gbe ye ƒe siwo na do ye ƒe gbe da siwo na do da gbe ɖe o hu do lo me nya ya gbɔ na ehu ye do lo na ma le ka vi kui ɖe ka ya me dzia Ao! Ohe nye hu koe fu ɖe nia ɖeka ɖevia zu taflatsi emo ye tɔ wo da do kpo wo kplɔe kɔ yi gakpɔ me wo ble do kpo wo dɔ abi ne do kpoɔ a wo vɛ kplo dɔkta nyateƒe tɔ vɛ abe dɔkta azametsi ene tɔgbi azametsi kɔ a nuteƒe wɔla ɖeka ema ye dɔkta va kpo ɖevia le dɔ yɔ ƒe aʋu be ao ɖe ɖevi ya dɔe ale me wo lea menye kɔndzi de no troe aƒeme Yewo trɔe gbe va aƒea me. Ele be woɖe asi te me be dɔa lé ɖevia le ɖe. Fika yewo to? Ede dɔ ya? Aka ɖo go ɖo? Akaka ƒu kpe le anyi afae de gu be ne tsɔ ɖo fifi le wobe kpo vodu xe vie so tɔxɔnɔ gbɔ. Kaka wo be woa yi ɖe kpɔli dua me sa ƒe hã ɖi. Wo sɛ wo ke wo yewo ka ŋko wo sa. Kaka wo yi vɔsa sa ƒe ahudo lɔ ŋtɔ ya le kpɔ me vɔvɔ fi vɔsa gba de.

Tɔ honɔ be ŋkɔe loo. Tɔgbi akɔsu. Wo me dzia vi tsɔ ŋkɔ ma ni o. Ehuie ɖe ama. Afɔtɔ mi ƒe be eƒe ŋkɔ nye Jofli. Me nu ƒom tso soga kɔƒe. Glova kɔƒe, soga kple glova kɔƒe. Ya be tɔgbi me dze ma bia be nyɔnu ya ɖe teƒe ka tututu ne kpɔ nyɔnu. Mama, ok, abe yɛ mabia be le wo nuƒoƒo me va yia, ebe le wo nufefie nu va yia, nèƒo nu kɔ ku ɖe amedzɔdzɔwo ŋui yi ke Yeah. fia be dzixɔse nye be amedzɔdzɔ li. Ebe le wo nuƒoƒo mea, exɔe se be amedzɔdzɔ li vavã. Now, eƒe biabia nye be, nenye be amedzɔdzɔ li ɖe, susu ka ta ame ma va dzɔa? Ame yi ke yi ɖe nugbe alo ame yi ku hafi wòzu ame aɖe va dzɔa? Ne ame ma va gbea, ame ma va wɔna ame yi nugbe ma ƒe nuteƒe o le kpɔɖeŋu me ebe nenye be amea nye osɔfoɔ hafi ku alo amee nye hunɔ hafi kua, ne ɖevi mawo va dzɔ fifia, susu ka ta nenye be ame ma wònya mewɔna dɔ ma tututu ɖo? Akpe enya nyuie ato be dze ŋkplɛ. Kpɔli be se nya loo mi va ɖɔli se nye ne ma gbɔdzoe yi me se loo mi ɖɔli se nye ne ma gbɔdzoe. Edzɔgbe se sẽŋtɔe wɔ me ɖo ɖaa. Kpɔli dzɔgbe sesẽŋtɔe wɔ meɖo ɖa dzomato ne se nye tɔ na gbada na su yi be se la ya ɖo kɔe ese nye ɖo mi ɖɔ li se nye ne ma eʋe vi ɖe sia ɖe yi ke mama ga bo tsi kple tɔbi akɔ su kpɔn li be ya no dze gbagba nɔ nka wɔ bla li dzi ɖe ʋe dukɔ tsutsu ɖo ne ŋgɔgbe yi na va na mi afia ma na ku ava dzɔ Ma eƒe ŋugbe wɔ go ɖi. Edzedze kɔte be amea va gbegbo ya ŋua? Dɔdeasi yi ke wɔƒe wòva, mewɔe ɖe ɖoɖo nu o, mewɔe kple dzidzeme o. Eƒe agbe sẽ ɖe ka tɔ me. Ta ne eva dzɔ, eƒo nyi kɔ ɖe edzi be ne yenye dzɔgbadzɔ, yemagadzɔ ɖe dzɔdzɔme ya me o. Abe nye ya fia, Mama Gabuchi melé ke vi ya ɖe asi ya, ezi aɖe me fɔ. Ne mewò zia be dɔdeasi kple aŋkɔɖiɖiɖi kple nuteƒewɔwɔ vavãe ma ɖe adzɔgbe ne zia, etsɔ nyui tsɔ. Menye egbea be nya gblɔm mele loo. Ɖe mewɔ ƒo ge ɖe aɖukɔ. Yi ke ne medzo ye meva lé ame aɖe mekpɔ ma ƒe nɔnɔme be mete nye nu gbe ɔ go ɔ, ele be madzoe vɔ ezia nave lé ame bubu. Tɔgbui akɔsu meɖe ku yi mi le. Dzɔdzɔ edo na eƒe gbe. Gake mewɔ na ɖe gbedzi o. Ame adzɔ ma pee mawɔ menu gbe o. Eye tsitsi gblɔ na be edzɔ me mewɔ menu gbe o. Edzɔ mavɔ me wɔ ame ƒe nu gbedzi o. Eme kɔ. Ame ya ma biɔ be le dekɔnu me ɖe ne ame aɖe ɖu kɔ, dzesi aɖewo li wokpɔ na. Nenye be dzesi lia, dzesi ka tɔgbiwo woli wokpɔ na. Ame aɖe ɖu kɔ le dekɔnu me. Miatɔ hunɔwoe mi va ɖe kɔ ne ma me ɖu kɔ o tɔnye hunɔwoe mi va mi ɖe kɔ ne ma me ɖu kɔ eye meɖu ade kɔ me dzro dza me gbɔ nukawo ɖa ne wɔ ɖu ke ma ga nye dzesi do ah. Dekɔnu ƒe emenɔnɔ kple eƒe kɔɖuɖua ehagbe ma nye mekɔ gayi fũu. Egɔme nye be hunɔwo va va nɔ fafa fiefiem le aƒe me. Enu le do na hunɔwo katã kple mega siawo. Hafi woadɔ wo dzesi ame aɖe be eɖukɔ, yeƒe nuwɔƒe megadena dedie o. Abe amea, edzɔ ɖe agbegbo ya ŋu. Eto ame fɔ ye wòwɔna nuteƒe. Gake ne kɔɖuɖu va eƒe agbe dzia, Eda to me le zɔliwo me. Awɔe be taflatsi ate ŋu ayi tsileƒe ado go kple dzalẽfu. Ekɔɖuɖua ɖekae ma. Nene ƒe ame ma ke taflatsi nenye ŋutsu. Ne ko godi doɔ awu ye wòbe yeadoɔ, ate akɔ awua da ɖe ʋɔtru dzi, adzɔ nui me hafi aɖo ŋku edzi be, Oo, awuɛ ɖee be yedui. Ekɔɖuɖua ɖekae ma. Nana ƒe ame ma ke taflatsi anɔ anyi ko abe ale mama ga nuko fia na menye kɔɖuɖu ye na me nuko mo lo. Enya gblɔ ƒe me va eye ne nuko ko na va nya me. Maɖeke me dzra na nu kple mo yɔyɔ. Ta asi yo nye me ɖo ta. Tɔbia kɔ su ele be mia do vivi ɖe asi anu ne ŋgɔgbe yi na va. Na ma ɖe veve se ma ne kpɔ mia ɔnu nukom. Menye kɔɖuɖu ye ma o. Gake ame yi ke wòle mɔƒe me yim kɔ ako nu ŋu asi akpe. Evɔ wokpla ame aɖeke hã meyim o vɔ menye fon kɔl hã wɔm wòle o. Ke ele be nànya be nane dzedzem. Ɖe woadzi ake ɖe eŋu nɛ. Ɖe woadzi ake ɖe eŋu nɛ. Mía fo yi ke woyɔna be Mensa Francis nena mí te Ghana Cedis. Mede akpe manya gblɔ na wò o elabe nyemese wo ŋkɔ kpɔ o. Ye nenema ke nye efo Anthony Kumi, wo hã nena mí twenty one cedis akpe. Medɔ mle ema lo.
Ãa. Anthony Kumi. Oh, it's my last born. Nye me last born woe ma. O, mia, mia nɔ, efi be nɔviwo yi ke nye mia, mia dɔ, mia ƒe dɔ. Etɔnviawo me ɖekae ma. Ekpɔ nu ya ta ma nye ŋku ɖe fenɔvi ŋutsu ɖe tɔbia kɔ sum. Na ah, ok. Mm -hmm.
Anthony Kumi. Yeah. Aha. Mawu ne ga jire ke. Wo sister tsitsitɔ alo da, mm. da, dawo tsitsitɔa ebe akpe na na mi 21 Ghana cedis. Ye ne ma ke nye E, aboshi kosi nana mi fifty cedis ye nema ke nye lajeshi avete. Wow, danye lɔlɔ. Ejeshi hã. Oh, Ye my nana mi sweet vevisi.
mom.
Wow.
Ye hã nasi eƒe gba ƒome wo gegem ɖe be wo ame yi ke le mia kpɔm. Ele kpɔ enya kpɔkpɔ mlo. Eda akpe na mi la.
Ɔnɔe kpɔm nele teƒe ya fia. Etso keke klikɔ hafi va ɖo teƒe ya. Em, gbeɖeku eh, mama eya tso mía nɔ aɖe yi ke le aƒlawo. Esrɔ̃a le yevuwo de teƒe aɖe. Ele wɔna kpɔm le YouTube. Ta dada be wo klikɔ tsotsoa va teƒe ya kple tɔtɔa yese be ɖe menɔ wo- wo- eh, expenses wɔm le ŋuti wo ta egbe ƒe expenses ye míawɔ le ŋuti wɔa ebe yedi be eye yeawɔe na wo.
Dzimedziwo mayɔ ŋkɔa elabe meɖe mɔ be mayɔ eƒe ŋkɔ ya o ta. Ne míekpea ame le Aƒetɔa ƒe nɔmba kɔ ge nane nàda akpe nɛ. Míada akpe na wo faa. Ebe egbea ƒe wòvava kple wò dzodzo. Kpɔtɔ vie fia kura hã vota regin wo ʋu ƒle ge na ŋu nanu nye converse studio. Akpe kakaka ta be egbea ya la yedi be yadu alɔ nye vi be yakpe ɖe ŋtsiwo. Mawu ne yire.
Ta mele mɔ kpɔm ne wo hã to be wo hã dze agbagba be wo hã egbea wò hã nàwɔ kpekpeɖeŋutsi na mí. Ame ya ƒe biabia nye be, Ɖe ebe dze agba ne aɖu biabiae ŋuti ne ado dzidzɔ na ye? Ebe nyateƒe wònye be nenye be ame aɖe wɔ nu vɔ̃ eye wògbɔna kuku gea, wobe ame mawo tɔgbuiwo nɔ nu ƒom. Ebe mabia wò be, Nyateƒe wònye be ame mawo toa nya woƒe nu gbegblẽe ko wua? Wote ŋu trɔna enya mawo tɔgbi hafi akua? Elabe zi geɖea wogblɔna be ne ame aɖewo gbɔna kuku gea, wonɔ nu ƒom. Enya yi ke medze be woagblɔ o nɔ gblɔm ta ebe yeƒe biabia nye be ɖe ne ame aɖe wɔ nu gbegblẽ alo nu vɔ̃ aɖe hafi wòaku ɖe, ɖe wòte ŋu toa nya abe ale wonɔ gblɔmee enea? Hum, tɔgbi akɔsu akpe hagbe aɖe gagbɔna ne wo vɔ vɔ akplɔ he me ke wɔ nu vɔ be yeʋe la wu wo bo tɔ na tɔwo fɔ wo ɖɔ gbadzi me ya wo nu vɔ a nu vɔ ku wu we

Wogblɔna be ame aɖe ava gbea ma ebu ko ɖu na nɔvia, aɖu bu vɔ̃ɖi enɔvia me vɔ meva dɔ ŋu va menye nu vã ɖeke woƒo va le agbegbe ye ame dome ko gblẽ ƒo va ame xexlẽ ŋu ya ke me magblẽ eƒe agbe domea ne na kuku ƒe atafla tsikafla ɖo nɔ ŋkɔ nyɔ ɖeka ɖeka ɖasi ŋtsi nye la mɛ sã ɖasi ŋtsi nye la meɖe kuku ne mimi ʋu agboa na la eyɔ nɛ ƒio. Ne ame yiwo le amea gbɔ, ne wokpɔe be yewoƒe nu kpɔe ava dzia, ɖe wotea ɖe wovu ɖe nu me nɛ? Edzɔna. Dzɔdzɔ ma ŋutɔe ɖe mɔ fia nenema.
Eya be tɔgbui me ɖe ku wona míenya be mía tɔgbui ƒe mía mía tɔgbui gã etso Mafi Avɔvi kɔƒe alo Mafi Avɔvi ye wona míenya be eƒe ŋkɔe nye Awuku alo Anku. Tɔgbui, dze agbagba be nàdi mía tɔgbui ƒe eh, nɔƒe na mí. Ok, ebe mafi to le mía kpɔm. Teƒe ya yɔ mɔ le be mafi avɔ via, ebe nye mege ɖe teƒe makpɔ ya o. Ebe yo wose be fie be womedzi wo le mafi nyigba dzi o, vɔ mafi viwo nye. Wobe yo ƒe tɔgbuia eƒe ŋkɔ nye Awuku alo Anku, yi ke wobe tso mafi avɔ vi. kɔƒe alo mafi avɔ vi. Kafra ebe menye ɖewomahĩ ɖewohĩ enu nyɔ hiã yewo o, ye yewole kpeɖeŋutidɔ di mɔ ke boŋ yewodi be yewoadze si yewoƒe ka nu. Ta ame yiwo tso mafi avɔ vi alo avɔ vi kɔƒea, nenye be midze si tɔgbi ŋkɔ mawo tɔgbiwo ɖa, ke mina mianya ale be míakpɔ kpekpeɖeŋu yi ke míawɔ lo. E, tɔgbi medi be na, naƒo nu tso nyagbe yiwo ŋuti nam Adzɔ dzi nam be ne wò ŋutɔ nàgblɔe nam. Ee, nyo, enyo alo enyowo, lɔ̃xo alo eto alo to. Mata akpɔ ŋutsɔ ŋutsɔ. Ee, ɖuko,
ɖuko, ee, kple atsusi. mama enu yiwo gblɔ mama le nye ya be mhm. enyo nyagbe ma tɔtɔtɔ le blema enye nyo enyo mhm. abe enyo ye nye ŋkɔtɔ ye nye ƒe gbie ekpɔ be fifi eƒe gbie eva trɔ blema gbie eva trɔ ame yi ke nye nyɔnu yi ke ne ɖe efuɔ ŋutsuvi alo tse ŋutsua wobinɔ yɔn gba be nyo alo nyo nyagbie tɔntɔtɔ nye nyo ye nye nyagbie alo mama me nya gbe mɔɖekui ma ema nye gbe bia ble ma ƒe gbe enyo ŋutɔ aha mm. ye nenema ke be lɔxo eto evi dzila nyɔnu ame ye dzi nyɔnu evi dzila ame ye dzi vi srɔ̃ yi ke ne da edada nyɔnu kɔ lɔxoe elabe ye lɔ hafi ne va ƒame ee ele ŋutsu me le nyɔnu me okay ke etoa eto vi dzila ŋutsu yi ke nye esrɔ̃e neva ɖa efofoɔ. Yi ke ƒie be ye hafi dada nalɔ̃a eƒe toa, esi nya xoxoxoxo.
Ye ta woyɔna be to. Ok. Ye ɖoko, ɖokoa ye nye ame yi ke wo kple mie tɔ ŋkɔ ɖeka alo aɖa ŋkɔ ɖeka. Le kpɔɖeŋu me ɖewohĩ wodzi memle ɖa gbe ye wodzi wò hã memle ɖa gbe, ewòe nye nye ɖoko. Ɖoko. Ɖoko.
Ya. Ʋegbee mi.
Ʋegbee Ta va. ame yiwo le tsitsa wo le ʋegbe fi ele sukua agba mi dze agba mi aɖo so mi. Alo mi enuwo ɖeke mele agbalẽ aɖeke me le ʋenyigba dzi o. Megali o.
Nenye be ɖewohĩ wonye yɔm be kɔbla alo le nye yɔm be mawunyo Yeah. ye wo hã ne tɔ mawunyo. kua mizu doko ya miami via mi mizu xɔlɔ xɔlɔ mizu xɔlɔ doko mm. xɔlɔ tsi ma toe ma tabe ale ka mɔnɔ gblɔ be nim nim mhm. ɔbe he nim ale ƒe gbe ma enye doko egba ale be na se ƒe gbie be nyuie fain ye eh, ega yi dzi be nu ka ebe atsu si mhm. nyagbie tɔtɔtɔ le ƒe gbe ma atsu enye ŋutsu mhm. asi enye nyɔnu sɔtɔ. Yeah. Ta no be atsu siae nye nukawo? Atsu sia ɖeko le abe ashia ƒleƒe ene yia tɔgbia kɔsue ɖo ashia nye hã me va ƒle ye da hanye vi nyɔnu ye hã va ashi ma ƒleƒe kɔ mi va trɔ zu ashi ɖeka ƒle la ta atu shi atu nye shie ya alo nyɔnu eve etɔ nyɔnu eve etɔ kɔ wole ŋutsu ɖeka ŋtsi ezu atu shi.
Ta woawoe ɖo asia mi va ƒeƒlem. Va ƒeƒlem. Aha. Efia be ewo ƒlem mi le ta yeah. mi yɔ atu sio. Oh, very good. Mm. Mi eyi di gale be ʋegbietɔ tɔ ta mi agba me ale ʋegbietɔ ŋutɔ nɔ tso gɔmedzedzia. Mm. Aha. Miaƒe nufialawo kpɔ be wowo hã womese me nyuie o. Mm. Eye woŋlɔ trɔ agba le me wowo hã wosrɔa Ye nɔɔ xo fiɛ mo le. Ye va wɔɛ be enuwo va le yim. Me dzi be ma di eha, eha totui aɖe ede me. Mi na mia se ha ya miniti eve pɛpɛpɛ. A mia da gbadza ɖe me ne mi trɔ gbɔ va mi dzi yi ge.

Ye nema ke nye Andrews Kofi. Ok, Andrews Kofi. Egbea megbe yɔ ŋkɔ nyui Andrews Kofi alo Andrews Kofi. He's my best friend. Edzi shia? Andrews Kofi.
Wow, egbea ƒe be wo lɔlawo le wo kpɔm gba pa. Eh, Andrews Kofi, ebe yena mi teti Ghana cedis. Ye nema ke nye miatɔ yi ke woyɔna be Peter, eh, Peter Kpɔvi. Nena mi ten Ghana cedis. Ahaa. Mama, ame ya ma biɔ be ɖe le dekɔnu me nɔnɔ kple Kristo subɔsubɔ, ne ame aɖe nye dekɔnu me nɔla ɖe, ate ŋu ayi ɖe tsɔtsia?
Tɔgbia Kɔsu, ne gɔmesese nyui lia, dekɔnu tɔ ata sro ŋu le Kristo tɔ gbɔ.
Ye Kristo tɔ hã ta sro ŋu le dekɔnu tɔ gbɔ. Ne gɔmesese nyui tɔ li ye ma.
Yo, ke ne gɔmesese mm. nyuie. Mm, ne gɔmesese nyuitɔ li. Mm. Hame lo Marcus ebe yele bia kpɔm tso Kumasi. Mhm. Wobe bia yi ne bie ma ao ŋuɖoɖoa nye ao. Enuya dzim ne le tso mía gbɔa ŋuɖoɖoa nye ao. Efo nye eh, ne mie kpa na tɔn ayɔ mi but nu yo biem ne la. Mama eyi demeje ma ɖasi le ŋuti alebe ma geɖe Shekinah dɔwɔƒe fifi lae. Medi be enye kple Tɔgbe Hoda Zametsi medi be míagbublɔ yi ɖe Sogankɔƒe Sam xɔe ale be efie nanɔ nufiafia aɖewo le teƒe ma medi be maɖi ɖe go fifi lae. Ta hafi maɖe asi le ŋuti o, anya kae le asiwò ne èʋe dukɔ vevitɔ, èʋe vidzidziwoe ke le nu gbem le dekɔnu gbɔa? Ɖo aɖaŋu na wo hafi míadzo. Yo, akpe.
Megblɔ nɛ do ŋgɔgbe be meda akpe na dzɔdzɔmea katã. Ye sɔfɔ tsi yome kple eƒe agbasa katã nyemeŋlɔ wo be o. Nyemeŋlɔ klikɔ dua katã be o, nenema nyemeŋlɔ Akame dua katã hã be o. Hafi maɖe asi Ezia ŋuti le egbea mea, eʋe vidzidzi ɖe sia ɖe ke be yegbe nu le dekɔnu gbe woanya nyuie ko be edzoɖuɖu, edzoɖu, edzonyinyii wònye yewo kple yewo tɔgbui ƒe dekɔnuwo yewowɔ. Ne ebe yeɖe asi le eŋuti afisiafi yi nele akplɔ wo ɖo. Dekɔnua edzoɖuɖui alo dzonyinyii wònye, abe ŋɔŋlɔ dzesia daa ŋkɔ ɖe edzi be blood covenant alo mee ma? Ɛɛ, blood covenant, covenant wònye. Covenant wònye. Dekɔnu, ne èɖe asi dekɔnu ŋuti kɔ, ke efia be ègbe tɔgbuiwo ŋkɔ. Ta ne mègbe tɔgbuiwo ŋkɔ o kɔ, ke dekɔnue ma me nèle. Ta mègatrɔ le dekɔnu ayome o. Mègagblɔ ŋke ƒe mama gagoti be ame aɖeke megatrɔ le dekɔnu ayome o. Míkpɔtɔ míasrɔ̃ nu mía nɔnɔewo gbɔ, ŋgɔgbeɣi nava na mí. Míkpɔtɔ míasrɔ̃ nu, elabe mía tɔgbuiwo gblɔna be, Amegbetɔ ɖe sia ɖe ƒe nunya ƒe gɔmedzedzea, eyae nye si dzedze wo ɖokui. Metɔ tɔgbi akɔsu adelia. Meda akpe manyagblɔ na mama gã habɔshishi evelia tso klikɔ be meyɔe tɔ tso keke klikɔ va ɖo teƒea. Yehowa Mawu, nedo ŋusẽwò mama. Ne Yehowa Mawu lɔ̃, Yevu tɔtrɔ aɖeke meva oa, ke dzi tsɔ kɔsiɖa, egododo le eŋti. Eme nenyo na ame sia Nenyo na mia ame. katã. Babayi.
Amen ɖaa.
Na mi nukpɔla va pan African TV dzi.

Kwasiɖa kple dzoɖa akpɔtɔgbuitɔ le afima. Le sogakɔƒe la, akpɔe blaɖa gbe le ʋudzeƒe gãtɔ Shekinah Herbal Clinic. Kuɖagbe akpɔe le ho dɔwɔƒea dze ŋgɔ KK House. Yawɔɖagbe akpɔe le Akatsi le Magava Hotel. Fiɖagbe akpɔe le Atsibuta, Agbozo me.